Insellmilkom u nilqagħkom għat-tielet episodju. Fit-tieni episodju sirna nafu li waqt il-ballu li kien għaddej fil-Palazzo Parisio kien hemm pjan jinħema minn taħt. Fost il-mistednin kien hemm il-Kavallier Blacas li kien il-Gvernatur tal-Forti Sant'Elmu li taħt il-kmand tiegħu kellu l-ħabs fejn kienu jinsabu maqfula Mikiel Anton Vassalli u Ċensu Barbara. Dawn it-tnejn, minħabba li kienu jxaqilbu lejn Napuljun, ġibdu l-qilla tal-Ordni fuqhom u rebaħhom il-ħabs. Waqt il-ballu sar xi kliem mis-Sinjura Bettina, li bih il-Kavallier Blacas intefaħ tgħid x'kemm u biex juri li tabilħaqq kellu setgħa kbira fil-Forti, ħarġitlu li kellu ħila jeħles mill-ħabs lil min ried hu. Is-Sinjura Bettina ħatfitu fil-kelma u talbitu l-ħelsien ta' sħabha, jiġifieri ta' Ċensu Barbara u ta' Mikiel Anton Vassalli. Bla kah, biex ma jmurx lura minn kelmtu quddiem in-nies li kienu jisimgħuh, laqa' t-talba tagħha u wegħedha li dik il-lejla stess Dawn it-tnejn se joħroġhom minn Sant' Elmu u joħodhom Sant' Anġlu. Bla telf ta' żmien, is-Sinjura Bettina qabdet lil Ġorġ Barbara ħabib tagħha illi jiġi ħu Ċensu Barbara biex jilbes ta' xrik u wara li jwassal lill-Kavallier Blacka Sant' Elmu, Jieħu ħsieb u jwassal lil ħuh u lil Mikiel Anton Vassalli f'Sant'Anġlu. U hekk ġara, imma fit-triq, is-Sinjura Bettina bagħtet tnejn min-nies tagħha, rkbin iż-żwiemel, biex jeħilsu lil dawn iż-żewġ ħabsin minn ġol-Kales u jħarbuhom.
Mur biddel issa stess u ilbes taxrid, u mill-aktar fis aqbad kales u ejja bih hawnhekk. Qed tifhimni? Iva, Sinjura Bettina, qed nifhmek. Wassal lill-Kavallier Sant'Elmu. Isewwa, għabbi lil ħuk u l-mikiel fil-kales wara li joħroġhom mill-ħabs. U erħilha lejn Sant'Anġlu, kif jgħidlek hu. Jien, sa dal-ħin, ser inqabbad tnejn min-nies biż-żwiemel u jiġu jsusu warajk. Meta jkun il-waqt, dawn għandhom jaħbtu għal fuqek, tinħasadx, għandhom jaħbtu għal fuqek u jeħilsu lil Ġorġ u lil Mikiel. Ftehmna? Ftehmna, sinjura, ftehmna. Ħalli mmur inbiddel. M'hemmx żmien x'nitilfu, Ġorġ, ħaffef! Il-ħelsien ta' ħuk u ta' Mikiel jinsabu f'idejk. Mur, iġri! Ara li tlaqt, Sinjura Bettina! George indaħal bil-ħrara għal dik it-tabxa. Rama wieħed mill-kalessi tas-Sinjura, għamilha ta' xrikk u l-ewwel pass wassal lill-Kavallier Blakà sal-Forti Sant'Elmu. Minn hemm, skont ma kien il-ftehim, George ħa ż-żewġ żgħażagħ u wassalhom sal-Marsa fejn huma ħelsu mis-suldati u mill-irbit ta' jdejhom. George, tenna Ċensu Barbara, donnu ma jistax jemmen lil għajnejh. Mara b'saqar, Ma rabsar li int il-kuċċier, heh? Qal Mikiel Anton Vassalli b'għaġeb kbir fuqu. L-ewwel ħaġa, ħalli naqtgħalkom l-irbit. Qal George filwaqt li ħareġ xafra u ħa nxar il-qafla li kienet torbtilhom idejhom. Malli ħassew idejhom meħlusin, Barbara u Vassalli ħadu nifs qawwi u xejru dirgħajhom. Imbagħad resqu lejn it-tnejn min-nies li kienu fuq iż-żwiemel. Ressqu jdejkom 'l hawn, Resqu! Alla rwieħ! Għoddhom ibbiżuli idejja marbutin, għoddhom kessħuli silġ! Jiena mhux b'inqas! U intom? Intom? Mela, x'inhu? Qed nara sew jien? Qed nara sew? Salvu Celia u Dovica Bela, mela x'inhu? Mela x'inhu? Qal Ġorġ. Ħbieb tagħna t-tnejn dawk, ħbieb tagħna qatt ma dawk! Żiedu għal għenija, Ċensu u Mikiel Anton filwaqt li ħadu b'idejn ir-rikkieba.
Alla ħares ma kontux intom għalina. Alla ħares ma kontux intom għalina. Issa ħallik mill-kliem żejjed li kont floki int kont tagħmel l-istess għalija. Mela x'inhu issa? Issa x'ser nagħmel? Staqsa Vassalli. L-ewwel ħaġa immorru d-dar Naraw lil missieri! Qal Ġorġ b'leħen miksur. Kif inhu xiħ?
Kif inhu xiħ, Ġorġ? Staqsa Ċensu Barbara għax donnu fehem li ħuh kellu xi aħbar ħażina. Vico Abela niżel minn fuq iż-żiemel, mar mett idejh fuq spallet Ċensu u rassu miegħu filwaqt illi qallu. Kif inhu missieri?
Kif inhu missieri, Vico? Ċens, Ismagħni, missierek ilu marid, taf illi ilu marid, imma. Kif inhu, għidli, fittex għidli, kif inhu? Imma llejla, llejla qaleb għall-agħar tant illi jiena u Salvu morna l-palazz ta' Parisia biex insejħu 'l Ġorġ u noħduh magħna d-dar tagħkom. Ċens, tifhimx ħażin, jiena mort għall-festa għand ta' Parisio biex nitkixxef aħbarijiet dwarkom, qed tifhem x'għamilt jien? Qal Ġorġ.
Imbagħad issokta jgħid. Qatt ma bsart illi jkolli x-xorti illi nħarrabkom! Tabilħaqq illi x-xorti kienet magħna llejla. Issa, ħalli nkomplilek. Meta ħallejtu l-missieri, ma kienx ħażin. Ma kienx ħażin, nerġa' ngħidlek. Imma aktar minn hekk ma nafx. Immorru narawh! Immorru narawh l-aħwa! Qatagħlu kliemu Ċensu. Stennew, Stennew l-aħwa, hemm periklu kbir, tafux, hemm periklu kbir jekk imorru naraw il-missierek, għax malli jsiru jafu bil-ħarba tiegħek, l-ewwel ma jmorru jfittxuk f'dar missierek, kif ingħidlek jien! Qal Salvu Cilia, Anqas jekk naf illi jdendluni hemm, ma nibqa' bla ma nara l-missieri! Intom, intom dabbru raskom, dabbru raskom! Iżda jien, jien sejjer id-dar, sejjer id-dar nara l-missieri! Qal Ċensu bla hemm ta' wieħed illi ma jridx min imerrih. Immur miegħek jien, immur miegħek jien! Qal Vassalli.
Le, mmorru miegħek ilkoll! Żiedu l-oħrajn u bla telf ta' żmien, Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli reġgħu telgħu fil-kales u Ġorġ ta daqqa liż-żiemel biex jinqala' bil-ħeffa, filwaqt li Salvu u Dovik saqu wara l-kales. Qabdu t-triq ta' Ħal Qormi u baqgħu sejrin pass imħarrek lejn dak ir-raħal. Fittxu tilgħu fil-kales! Fittxu tilgħu fil-kales! Hawn aħna, hawn aħna, hawn aħna tlajna! Tlaqna! Ejja, ħej! Fil-bidu tat-triq ewlenija ta' dak ir-raħal, max-xellug ta' min jasal min-naħa tal-Marsa, hemm dar qadima, b'żewġ pilastri ħdejn il-bieb. Minbarra dik id-dar ma fihiex xi dehra ta' palazz jew għamara ta' lussu, iżda minn ġewwa, fiċ-ċokon tagħha, hi sabiħa, arjuża u mdawla. Hi dar kennija u ħiemda, tilqa' lil kull min jidħol fiha. tnisssillu f'qalbu hena u faraġ u tferraħlu moħħu bil-ħdura ta' siġar u bil-fwieħa tal-ward imħawlin fil-ġardina ta' quddiem. F'dik id-dar kien jgħammar is-Sur Pietru Barbara, missier Ġorġ u Ċensu. Il-Kaless waqaf quddiem il-bieb u Ġorġ rabat ir-riedna mal-pilastru filwaqt li Ċens u Mikiel Anton niżlu jiġru. Hawn aħna wasalna, Mikiel! Ċens! Wasalna, wasalna, Mikiel. Ejja ninżlu! Jien se nrabat ir-riedna mal-pilastri. Fit-triq quddiem id-dar kien hemm xi erba' nisa miġburin għaqoċċa jitkellmu minn taħt ilsien u xi żewġt irġiel iħarsu donnhom kienu jistennew xi aħbar. Il-bieb kien miftuħ beraħ u fuq il-għatba kien hemm imxerrdin weraq tal-lumi u friegħi tal-kliem li, skont id-drawwa ta' dak iż-żmien, kienu jixħtuhom fejn jidħol il-vjatku. Il-bieb ta' barra jagħti għal-loġġa li tofroq il-ġardina u tieħu għad-daħla tad-dar li, min-naħa ta' wara, tħares fuq it-triq ta' wara. Ċensu, Ġorġ u sħabhom daħlu jgħaġġlu. Għaddew mil-loġġa u baqgħu telgħin fil-kamra ta' fuq fejn kien hemm missierhom Agunija. Ejja, Ġorġ, ħaffu, ħaffu għax m'għandniex żmien xi nitilfu. Ejja, Mikiel, ejja, ħaffef! Ġejjin, ġejjin. Missierhom kien mindud fuq sodda tal-kurtinaġġ, bil-purtieri merfugħin u marbutin mal-pilastri. Is-Sur Piet kien raġel twil, sabiħ, xagħru abjad qotna. Il-qalba ta' għajnejh kienet ħajja għalkemm miksura mill-għafja tal-mewt u, fuq xufftejh, bojod u mreda, kien hemm bħal dell ta' tbissima li tixhed ruħ tajba u qalb safja marbuta mar-rieda t'Alla. Ħaddejh kienu mitfijin u miġburin u ġbejh imkemmxin u mxarrbin b'għaraq kiesaħ, u sidru kien tiela' u nieżel bil-ħurrara. Is-Sur Piet Barbara kien għadda ħajtu mgħedi fuq ix-xogħol u marbut mal-familja. Kellu daqsxejn ta' mpjieg fid-dar tal-monti tal-belt u kien iqanċeċ u jgħanet biex irabbi sewwa lil uliedu u jgħallimhom ħalli jsiru rġiel kif imiss. Hu qatt ma gawda mill-ħajja għax dejjem bil-qies u ma kellu kapriċċi ta' xejn u qatt ma fittex il-hena barra mid-dar. Għalih il-jiem kollha kienu xorta waħda. Fil-ħdud u l-btajjel kont issibu l-knisja filgħodu u wkoll wara nofsinhar. Kien fratell tar-Rużarju u qatt, qatt ma naqas li jakkumpanja fil-proċessjonijiet. Fil-ġranet tax-xogħol, is-Sur Piet kien iterraq mid-dar għall-belt, isellem lil kull min jiltaqa' miegħu, ikellem lit-tfal tal-ġirien u jgħid xi ħlieqa ma' xi erba' xjuħ ta' nparu. Imbagħad idum is-sigħat b'mitni fuq l-iskrivanija jikteb jew jissomma f'din il-ħajja dejjem xorta u dejjem liesma dak ir-raġel twajjeb kien għadda l-aħjar snin ta' ħajtu. Kien xiħ u tħatteb imma għalkemm bata u għax fil-faqar hu qatt ma gerger minn xortih, anzi kien jifraħ jara lil uliedu jikbru u jitgħaxxaq bihom jarahom ħawtiela mixjin 'il quddiem mimlijin ħrara biex jogħlew u jilħqu aktar 'il fuq milli kien wasal hu. Issa, wara marda ta' xjuħija, is-Sur Piet, fil-paċi mal-proxxmu, ħieles mir-rabtiet tad-dinja, mifrud mill-ġibdiet tal-ħajja, marbut mar-rieda ta' Alla, kien wasal biex irodd ruħu lill-Mulej. Hu ħares madwaru. u dija ta' hena feġġet fi ħbub għajnejh. Ra 'l martu Rużanna wieqfa ħdejn rasu b'idha fuq ġbinu u fil-kisra ta' għajnejha għaraf l-imħabba bla tarf illi kienet tfawwar f'qalb dik is-sieħba ta' ħajtu. Madwar is-sodda ra lil Ġensu, il-Ġorġ, il-Anton, il-Rafel u l-Margerita. Kollha wliedu, kollha jħarsu lejh b'degħwa ta' qima u mħabba, kollha donnhom jixtiequ illi dik ix-xbieha ta' missierhom tibqa' ħajja f'moħħhom u f'qalbhom għal għomorhom. mal-ħajt, fuq mejda żgħira bi tvalja bajda u terħa tal-għażel illamtata, kien hemm salib bejn żewġ xemgħat f'gandlieri tar-ram u satla tal-ilma mbierek, u maġenb il-mejda, fuq siġġu tal-ġilla, kien hemm bilqiegħda il-kappillan jaqra minn taħt lsien it-talb tal-agunija. Xi erba' ġirien u ħbieb kienu miġburin f'rokna tal-kamra, jħarsu b'għajnejhom miksurin bla ma jafu x'jagħmlu jew x'jgħidu. Is-surpiet, bi tbatija, dar kemxejn la ġenba u għolla idu tirtod lejn il-gallarija li kien hemm fuq naħa waħda ġewwa l-kamra. Dik il-gallarija kienet biex joqogħdu fiha d-daqqaqa tal-orkestra, imma fi żmien is-Sur Piet, fiha ma kienx hemm ħlief imbarazzi. Wara r-rixtelliera tal-għewda kien jidher senduq qadim b'xi erba' xarbi telli fuqu. Uliedi! qal is-Sur Piet, b'laħan mitfi u maqtugħ. Uliedi! Xtaqt, xtaqt nħallilkom dak is-senduq mimli bl-ewwieq, imma jien, jiena aktar fittixt illi nrabbikom sewwa milli nghezzez il-flus. Jiena, jiena dejjem ħabrikt biex ngħallimkom U nagħmilkom irġiel, biex hekk intom tkunu tistgħu tersqu kullimkien u tilħqu fejn jien ma stajtx nasal. L-aħħar xewqa tiegħi hi li tibqgħu mgħawdin bejnietkom f'rabta ta' mħabba. Aqbżu għal xulxin, aqbżu għal xulxin u tinsew qatt li intom aħwa. Imbagħad dak ir-raġel twajjeb qaleb għajnejh lejn martu u ħares lejha bil-ħrara ta' qalbu kollha. Fi ħbub għajnejh dehret tiddi xrara ta' mħabba u ta' qima. u fommu tbexxaq fi tbissima liesma u miksura. Donna l-ħardija tax-xemx qabel tgħib. Baqa' jħares fiss lejn martu għal ftit tal-ħin. Donnu ried isawwar id-dehra tagħha f'moħħu qabel għajnejh jingħalqu fid-dlam ta' dejjem. Xfar għajnejh ixxarrbu bid-dmugħ, xuftejh irtogħdu u bi tbatija qabad id martu. U filwaqt li żamm għajnejh imsammrin fuq is-sieħba tiegħu, qal lil uliedu, Ibqgħu dejjem miġburin Madwar ommkom, tuha qima, u għożżuha, għożżuha, wara li jien inħallikom. Żommu lilha bħala kap tagħkom. Tkunu mberkin u Alla Alla jżomm idea fuqkom il-koll.
Bil-kemm is-Sur Piet laħaq lissen l-aħħar kelma li ma qabditux tqaħqieħa qawwija. Wiċċu tqarras, ġbinu tkemmex u xxarrab b'għaraq kiesaħ. Rasu mielet u sidru Beda tiela' u nieżel bin-nifs tal-ħurħara. Il-kappillan qam minn fejn kien u resaq lejn is-sodda, jaqra b'leħen għoli t-talb tal-agunija, u l-ftit ħbieb li kienu fil-kamra qagħdu għarkubtejhom u bdew iqasstu l-litanija. Il-Kappillan ressaq is-salib lejn xufftejn is-Surpiet u dan biesu. Biesu bi ħrara kbira.

Ftit wara li s-surbiet għalaq għajnejh, it-tfal tiegħu kienu miġburin madwar ommhom f'kamra oħra. Ilkoll magħdurin u mbikkmin. Ilkoll niblu għajn mit-telfa li ġiet fuqhom. It-tfal Kollha kienu żgħażagħ fuq ruħhom, bil-għaqal u tal-ħsieb. Kull wieħed kellu l-ġibdiet u x-xewqat tiegħu. Anton il-Kbir kien skrivan fil-kanċellerija tal-Ordni u kellu qima kbira għall-Gran Mastru. Ċensu kien indiegħes ma' xewwiexa kontra l-gvern tal-Ordni u mela rasu bl-ideoloġija li tnisslet fi Franza wara r-Revoluzzjoni. George kellu moħħu jilħaqlu u l-ħaġa jqisha għal darba tnejn. Kellu għaqal kbir biex jintebaħ bil-għawġ mill-bogħod u jiżloq minnu qabel jasal fuqu. Kien ixaqleb lejn l-Ingilterra u bil-moħbi kien ħajjar in-nies tax-xatt biex jingaġġaw fuq l-iċfien Ingliżi. Rafael iż-żgħir kien abbati jistudja l-qassis, moħħu mimli bis-sejħa ta' Alla u bil-ħidma fil-qasam tal-Mulej. Margherita kellha qalbha tħeġġeġ bin-nar tal-imħabba, u moħħha mhedi bil-ħolm ħelu taż-żgħożija. Dawn il-ħamest aħwa, għalkemm ma jaqblux fix-xewqat ta' qalbhom u fit-tir ta' moħħhom, kellhom ġibda kbira għal xulxin u kienu jissallbu wieħed għall-ieħor. Fuq kollox, ilkoll kellhom rispett kbir lejn ommhom u l-kelma tagħha ma jiksruha qatt. Rosanna Barbara ġarriet għajnejha fuq il-ħames uliedha li kienu waqfin madwarha, qishom kbarat quddiem Sultana. Waqqfet il-ħarsa tagħha fuq ċensu u qaltlu. Kemm għallejtni, ibni, kemm għallejtni meta smajt li xaħtuk il-ħabs u kemm Tlabt 'l Alla li jagħtik grazzja tara l-missierek qabel imut. Aħ, aħ, tkun imbierka l-ħniena tiegħu li semgħatni u li kkonfortat lil missierek Qabel ma ħallina għal dejjem.
Kieku ma rajtx lil missieri, kont nibqa' nisħat il-kavallieri għal għomri kollu! Qal Ċensu bis-saħħna. Imma x'għamilt?
X'għamilt, ibni, biex tefgħuk il-ħabs? Għidli, x'għamilt? Xi stajt għamilt, ibni, xi stajt għamilt? Missierek kien iwissik tant, kien iwissik tant biex ma tħaqqaqiex ma' min hu fuqek, eh? Kien wissik tant, aħ!
Missieri, Alla jagħtih il-ġenna, kien jaħsibha bħax-xjuħ tiegħu. Ma kienx jista' jifhem li l-bnedmin huma kollha xorta waħda u min hu fuq jinsab hemm bir-rieda ta' min hu taħt. Din qatt ma seta' jifhimha missieri ma, qatt ma seta' jifhimha. Egalite! qal Ġorġ minn taħt ilsien. Ix-xemx titla' għal kulħadd. Żied Rafel.
Issa, Għajli ibni, issa ħafrulek, ħafrulek Għajli! Staqsiet Rosanna. Ċensu mejjel rasu 'l isfel u baqa' jiemed. Ħutu ħarsu lejh u ma lissnux kelma. Iżda ommhom, ommhom riedet taf u reġgħet staqsiet.
Kif tinsabu hawn? Int, int u Mikiel Anton, ħajli, kif tinsabu hawn? Dak, dak mhux ukoll kienu batuh l-ħabs miegħek? Ħajli ibni, wiġibni! Għax is-Sinjura Rosanna ftakret li ftit qabel kienet rat lil Mikiel Anton dieħel ma' binha Ċensu. Ċensu donnu ried iwieġeb, iżda nfixel u beda jlaqlaq. Iżda ħuh Ġorġ tkellem floku. Għax ma, Ma, ħanajt. Oh, laqwa li ċensu, iħat hawn maħna ma, u li laħaq lil missieru ħaj, ha? U li ti kemm nixtieq, kemm nixtieq li tibqgħu il-koll miegħi, miġburin hawnhekk il-koll miegħi madwari. Qalet is-Sinjura Barbara, imnikta u ħosbiena. Imma minnufih ftakret li dawk il-ħames uliedha kienu qishom ħames imagħżel ta' rota, ħerġin minn qalba waħda imma kull wieħed sejjer lejn naħa għalih. Wara li tnegħdet, issoktat tgħid. Tmorru fejn tmorru u jsir li jsir minnkom, Ibqgħu ftakru f'din id-dar, f'din id-dar fejn trabbejtu u fejn rajtu 'l missierkom jagħlaq għajnejh. Ibqgħu wkoll għanuna, għanuna, għax b'hekk, b'hekk biss tkunu tistgħu tegħlbu l-għira u l-mibegħda ta' min jixtiqilkom id-deni. magħqudin, tistgħu tirbħu l-imrar tal-ħajja u l-qerq tad-dinja. Mid-dinja missierna ma ħa xejn, xejn! qal Ġorġ b'leħen imdahdah. Iżda aħna, aħna ma beħsibniex noqogħdu lura u għalkemm kull wieħed minna għandu l-fehma tiegħu, ilkoll naqblu fir-rieda tagħna illi naħtfu dak Illi nistgħu mill-ġid illi fiha d-dinja. Issa ħallikom, ħallikom minn dawn il-ħsibijiet ta' frugħ. Tħallux il-ġid u l-għana tad-dinja jqarrqu bikom, biex Alla, Alla jżomm idejh fuqkom. Issa, issa nitolbu, nitolbu għall-Ruħ Missierkom, ħalli Hu, Iberikna mis-sema fejn hu qiegħed. Rosanna ma laħqitx spiċċat il-kelma meta daħal fil-kamra Mikiel Anton Vassalli, mgħaġġel u mifxul. Wasal sinjur fuq żiemel imlebbed u daħal jiġri hawn. Naħseb li ġieb xi aħbar. Ħettef Vassalli filwaqt li resaq lejn Margherita u taha ħarsa minn taħt. Wiċċ dik iż-żagħżugħa ħa d-dawl u għajnejha leħħu Iżda mbagħad baxxiethom lejn l-art u rtasset ma' ommha. Min se ta' ġie?
Min se ta' ġie? Staqsa Anton filwaqt li ħareġ fit-terrazzin biex jara, iżda dak il-ħin telgħet qaddejja u minn taħt ilsien qalet. Hawn is-Sur Ewġen Manduca! Fil-bieb feġġ żagħżugħ mimli b'safejn fuq ruħu, twil u dritt, F'wiċċu kienet tidher il-hena tal-ħajja, u f'għajnejh kienet tilma' l-ħrara ta' qalbu. Imma dik il-hena u dik il-ħrara dak il-ħin kienu kiebja u mrażżnin min-niket li waqa' f'dik id-dar. Is-Sur Manduka kien imleffef f'mantar tal-bellus iswed marbut madwar għonqu u jilħaqlu ftit 'il fuq mill-ixpruni. B'idu waħda kien qiegħed iżomm il-mantar miġbur ma' qaddu, u f'idu l-oħra kellu kappell bil-faldi wesgħin u rixa bajda imdawra fuqhom. Is-Sur Ewġen malli daħal fil-kamra għolla l-kappell lejn sidru, intlewa bir-rispett kollu lejn is-Sinjura Rożanna u lejn Margherita, imbagħad lejn l-oħrajn li kienu fil-kamra, u wara li tefa' għajnejh lejn il-bieb Donnu, biex jara kienx hemm min jissamma, ressaq lejn Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli u qalilhom b'leħen mitfi u miksur. L-aħbar tal-ħarba tagħkom waslet f'ras il-għajn. Daqshekk malajr? staqsa Ġorġ.
Is-suldat li kien għassa tagħkom reġa' lura jwaħwaħ u qal x'kien ġralu. Dawk li kienu fil-kamra libtu u daħlu f'qoxrithom. Bdew iħarsu lejn xulxin. Donnhom jistennew parir wieħed mingħand l-ieħor, imma ħadd, ħadd ma għaraf jgħid kelma. Waqa' skiet li kattar il-ħemda tal-mewt li kienet tgħatti dik id-dar. Wara ftit tal-ħin, is-Sinjura Rosanna bdiet tolfoq għax fehmet. Fehmet fiex kienu b'Inaċensu u sieħbu Mikiel Anton, u. Issa,
issa x'se nagħmlu? X'se nagħmlu? Għiduli x'se nagħmlu? X'se nagħmlu għiduli x'se nagħmlu x'se nagħmlu x'se nagħmlu? staqsiet imbekkija. Jerġgħu, jerġgħu jiġu għalikom, eh, jerġgħu jiġu għalikom! qalet Margherita mwerwra. Is-Sur Eugen resaq lejn Margherita bil-ħerqa u ħares leha Donnu biex jagħmlilha ħila, iżda fi ħbub għajnejh kienet tidher xrara ta' mħabba. Mikiel Anton Vassalli kemmex moħħu, iżda ħadd ma nduna bih għax dak il-waqt is-Sur Ewġen rafa' sabgħu quddiem fommu u qalilhom b'satra kbira. Iċ-ċittadina Bo għandu bastiment ħafif imħejji biex jieħdu lura fi Franza. Se jsalpa qabel jisbaħ. Fuqu hemm post għal Ċensu u għal Mikiel Anton. Għal-lum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.